Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Türk ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlary gepleşigine garaşýas. Gepleşigiň başyny Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanşydys. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy, Türkmenistany iki müň ýigrimi ikinji, iki müň elli ikinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan ugur alyp, Býujet kodeksine laýyklykda, iki müň ýigrimi üçünji ýyl üçin Döwlet býujetiniň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we Türkmenistanyň Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny öz wagtynda taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň iki müň ýigrimi üçünji ýyl üçin Döwlet bujetiniň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we ýurdumyzyň maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak işlerini guramak we olary iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birinji noýabryna çenli Ministrler Kabinetine bermäge, ýokarda görkezilen taslamalary düzmek üçin hasaplama görnüşlerini we usulyýet görkezmelerini ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birinji iýunyna çenli ibermäge, bu taslamalary taýýarlamak üçin hünärmenlerden ybarat iş toparyny döretmäge we onuň işini netijeli guramaga borç edildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşemit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al-Husseýne hem-de ýurduň ähli halkyna Iordaniýa Haşemit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutmz mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Abdulla II bin Al-Husseýne tüýs ýürekden berk jan saglyk, Bagtyýarlyk hem-de rowaçlyk, Iordaniýa Haşemit Patyşalygynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we abadançylyk arzuw etdi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene Tehas ştadynyň Ýuwald şäherindäki başlangyç mekdepde bolup geçen köp sanly adam pidalaryna getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi. Bu waka sebäpli köp sanly çagalaň pida bolmagy hasam gynançlydyr. Döwlet Baştutanyza şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan, gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýäs. Şu gün türkmen paýtagtynda Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi birinji köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Bu gözdengeçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýlägem ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, şeýle hem bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer.
Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň on üçünji maýynda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyza Aşgabat şägeriniň gününe gabatlanyp, Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi ýedinji köpugurly halkara sergisiniň geçiriljekdigi babatda hasabat berildi. Bellenişi ýaly, her ýyl geçirilýän halkara sergisinde ýurdumyzyň halk hojalygyna degişli dürli pudaklaryň hem-de Düzümleriň täze teklipleri, gazanan üstünlikler hem-de Aşgabat şägeriniň senagat, medeni, aň-bilim kuwwatyny, durmuş-ykdysady taýdan örän uly möçberli serişdeler hem-de mümkinçilikler öz beýanyny tapar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli senenamamyzyň şanyny seneleriň örän wajypdygyny aýratyn belläp, meýilleşdirilen dabaralaryň, şol sanda halkara serginiň ýokary guramaçylyk derejesinde bagtyýarlyk döwrümiziň ruhuna laýyklykda, ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilmelidigine üns çekdi. Döwlet Baştutanymyz halkara sergisine gatnaşyjylara iberen gutlagynda bellenişi ýaly, Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi birinji halkara sergisiniň türkmen paýtagtynyň şähergurluşygy babatda gazananlaryny hem-de Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerini, şeýle-de bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny aýdyň görkezjekdigine ynam bildirdi. Bu günki halkara sergisi bu ugurda ýerine ýetirilen işleriň özboluşly beýanyna öwrüldi. Söwda-senagat edarasynyň giň sergi bölümlerinde şowhunly baýramçylyk ýagdaýy emele geldi, aýdym-sazlar ýaňlandy, tanslar ýerine ýetirildi. Serginiň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň hem-de Halk Maslahatynyň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmen we daşary ýurtly telekeçiler gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sergi gatnaýjylara iberen gutlagy okaldy, ol ruhubelentlik bilen kabul edildi. Häzirki döwürde ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen ykrarnama eýe boldy hem-de dünýäniň iň owadan ýaşamak üçin amatly şertleri bolan şäherleriniň birine öwrüldi. Soňky ýyllarda paýtagtymyzyň etraplary döwrebaplaşdyryldy, täze iri ýaşaýyş toplumlary, durmuş hem-de beýleki maksatly köp sanly desgalar guruldy. Asylly däbe görä, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanyp geçirilýän bu gözdengeçiriliş paýtagtymyzyň gözel keşbinde öz beýanyny tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimini aýdyň görkezýär. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biridir. Sergide görkezilýän taslamalaryň köpüsi şu ýyllaryň dowamynda paýtagtymyza bezeg berýän ajaýyp binalaryň hem-de binagärlik toplumlarynyň mysalynda durmuşa geçirildi. Bu desgalar ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň anyk subutnamalary hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ýurdumyzda emele gelen durnukly ykdysady hem-de syýasy ýagdaý, kanuny taýdan kepillikler hem-de döwlet goldawy daşary ýurtly maýa goýumlar üçin Türkmenistanyň barha artýan özüne çekijiliginiň esasy şertleriniň biridir. Ýakyn geljek üçin maýa goýumlaryny höweslendirmek boýunça toplumlaýyn çäreler işlenip taýýarlanylanda, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak arkaly dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna goşulyşmagyny hem-de senagatlaşdyrmagyň derejesini şatlandyrmak tehnologiýa işlerini ösdürmek, durmuş ugurly bazar ykdysadyýetini kemala getirmek hem-de ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýaly binýat goýujy ýörelgeler hasaba alyndy. Şu gezekki sergä ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtly kompaniýalaryň hem-de kärhanalaryň köp sanysy, şeýle-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde döredilen Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýeti hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda alyp barýan önümçilik işlerini sanly ulgama geçip, halkara derejesinde has-da ösdürmek bilen bir hatarda önümçiliginde öndürilýän, ýurdumyza import önümleriniň ornuny tutýan önümleriniň we önümçilik kuwwatlyklarynyň mukdaryny has-da artdyrdy. Öý hojalyk jemgyýetiniň önümleri sergide aýratyn orun eýeledi. Aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply elektron hem-de tehnika önümlerini elýeter bahadan halkymyza ýetirmek hem-de ýurdumyzda importyň orun tutýan önümleriniň möçberiniň görnüşini hem-de önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak babatynda täze meýilnamalaryň üstünde uly işler alyp barýar. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň ýokary ykrarnamasyny tassyklaýan halkara güwänamasynyň baýramçylyk gününe gowşurylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Häzirki wagtda Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň Hytaýyň ugurdaş kärhanasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokarydygyny hytaýly hyzmatdaşlar aýratyn bellediler. Olar Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze belentliklere ýetjekdigini guwanç bilen bellediler. Häzirki wagtda önümleriniň aglabasyny daşary ýurtlara ugradýan türkmen kärhanalarynyň sanynyň barha artmagy guwandyryjy ýagdaýdyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Derýa plastik hojalyk jemgyýetiniň öndürýän Sanfaýans, ýagny öý hojalyk önümleri sergide görkezildi. Türkmen topragynyň üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly asyrlaryň dowamynda dürli döwletleri hem-de halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň hem-de özara düşünişmegiň pugtalandyrylmagyna ýardam edipdir. Ol tutuş adamzat ösüşine oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki zaman şertlerinde Beýik Ýüpek ýolunyň täsin mirasy Ýewraziýa giňişliginde hyzmatdaşlygyň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munuň şeýledigini Derýa Plastigiň eksport ýollaryny barha köpeltýändigini aýdyň görkezýär. Öý hojalyk önümlerini öndürýän kärhananyň ýyllyk kuwwaty bir million önüme barabardyr. Esasy işini eksporta gönükdiren kärhananyň geljege niýetlenen uly meýnamysy bar. Hojalyk jemgyýetiniň daşary ýurtlaryň degişli kärhanalarynyň harytlaryna bäsleşige ukyply önümlerine daşary ýurt bazarlarynda barha hem-de barha artýan isleg önümçiligiň gerimini giňeltmäge şertlendirýär. Döwrebap häzirki zaman şertlerine önüm öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçilikleriň köpdügini tassyklaýar. Bu ugurda nusgalyk işleri alyp barýan paýtagtymyzdaky Akbalyk hojalyk jemgyýetiniň önümleri örän islegli harytlara öwrülýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň sergide görkezen önümleri örän köp adamly boldy. Ýurdumyzda durmuş-ykdysady maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerinde paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde dürli maksatly desgalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okgunly ösüşiniň möhüm görkezijisi bolup durýar. Şu işlere mynasyp goşandyny goşýan kärhanalaryň birem Aşgabat şäherindäki Akbulak hojalyk jemgyýetidir. Bu jemgyýet ýurdumyzda ilkinji bolup asma potolok ulgamynda önümçilige başlady. Akbolduň kärhanasynyň bir ýylda dört million inedördül metr asma potoloklary, ýedi müň tonna degişli demir önümleri öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu önümler ajaýyp binalaryň bezegine öwrülýär. Olaryň ýerli çig mallardan öndürilýändigini guwandyryjydyr. Binagärlikden bezegden başga-da, öndürilýän milli potoloklar, diwara goýulýan serişdeler akustika, ýagny sesiň dury hem-de ýakymly bolmagyny üpjün edýär. Bu ugra aýratyn üns berilmegine innowasion tejribeleri görmek bolýar. Ýurdumyzda ilkinji gezek öndürilýän bezeg babatda owadan, milli öwüşginleri şöhlelendirýän sesiň dürlügini kepillendirýän asma potoloklar ýokary hili, dünýä talaplaryna laýyklygy bilen tapawutlanýar. Bellenişi ýaly, Aşgabat halkara hyzmatdaşlygynyň iri ykrar edilen işewürlik hem-de medeni merkezine öwrülmek bilen, häzirki zaman okgunly ösýän şäheriň täsin nusgasy, bu ýerde hemme zat adamyň bähbidine gönükdirilýär. Ýurdumyzyň baş şäherinde gözellik hem-de amatlylyk sazlaşyk utgaşýar. Iň täze binagärlik işläp taýýarlamalary, inžener-tehniki pikiriň öňdebaryjy gazananlary hem-de milli binagärligiň gadymy ýörelgeleri öz beýanyny tapýar. Bularyň ählisi hormatly Arkadagly Serdarymyz tarapyndan häzirki wagtda bina edilýän ähli gurluşyk desgalaryna bildirilýän ýokary talaplardyr. Serginiň guramaçylary Aşgabat şäher häkimligi hem-de Söwda-senagat edarasy her ýyl bu gözdengeçirilişiň maksatnamasyna gurluşyk hem-de binagärlik, elektrik energetikasy, gaýtadan işleýän hem-de ýerli senagat, bezeg işleri, şäher düzümlerini döwrebaplaşdyrmak, medeniýet, syýahatçylyk, sport ulgamyny ösdürmek ýaly ugurlary girizýärler. Bu ulgamlaryň ösüş depgini wideoşekillerde, desgalaryň kiçeldilen nusgalarynda, çaphana önümlerinde, surat toplumlarynda, ýörite kitapçalarda hem-de žurnallarda öz beýanyny tapdy. Şäheriň binagärlik keşbini döwrebaplaşdyrmak, gözel paýtagtymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän inžener-tehniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol-ulag düzümini ösdürmek, oň hemişe arassa bolmagy ugrunda giň möçberli çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň baş şäheri ajaýyp binagärlik çözgütleri bolan täze desgalaryň hem-de kaşaň binalaryň gurulmagy bilen barha gözelleşýär. Şoňa görä-de, paýtagtymyzda özboluşly çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, täzeçil, şol sanda sanly tehnologiýalaryň, inženerçilik-tehniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagy mundan beýläk-de möhüm ähmiýete eýe bolar diýlip, gutlagda aýdylýar. Şu gezekki sergi Türkmenistanyň şähergurluşyk syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň dürli tapgyrlaryny, pudaklaryň, ilatyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna, zähmet çekmek hem-de dynç almak üçin talabalaýyk şertleriň döredilmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine goşýan goşandyny, şeýle-de daşary ýurt kompaniýalarynyň milli taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýandygyny, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň geljekki mümkinçiliklerini görkezýär. Sergi merkeziniň bölümlerine, meýdançalaryna ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary, şeýle-de ýurdumyzyň telekeçileri we Aşgabatda işleýän hem-de döwlet Baştutanymiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ak mermerli paýtagtymyzyň has-da gözelleşmegine hem-de ýaşamak üçin amatly bolmagyna gönükdirilen ägirt uly şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga isleg bildirýän daşary ýurt kompaniýalary öz gazananlaryny görkezýärler. Serginiň mazmuny hem-de maglumat berijilik ugry, ilkinji nobatda, häzirki wagtda Türkmenistanda uly islege eýe bolan ulgamlara gönükdirilendir. Olaryň birem, daşary ýurt maýa goýujylary hem-de işewürler tarapyndan uly gyzyklanma eýe bolan türkmen ykdysadyýetiniň geljegi uly hem-de çalt depginlerde ösýän gurluşyk pudagydyr. Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda gurluşyk senagaty we gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi bar. Bu ulgamda dürli maksatly desgalary gurmak boýunça iri maýa goýum taslamalary amala aşyrylýar. Aşgabat şäheri Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde deňsiz-taýsyz üstünlikleriň beýanydyr. Bu bolsa halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Häzirki zaman şäheriniň ösüşiniň aýrylmaz bölegi hökmünde ýokary tehnologiýalara aýratyn möhüm bagyşlanypdyr. Häzirki wagtda innowasiýalar hem-de nou-haular paýtagtymyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna inžener-tehniki we hojalyk desgalaryndan başlap, durmuş-ykdysady, bilim hem-de medeni ulgamlara çenli ähli ugurlarda işjeň ulanylýar. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň diwarlygam bu ýere gelýänleriň ünsüni çekdi. Ol ajaýyp milli nusgawy şahyrlarymyzyň, çagalar üçin çeper edebiýatlaryň, şol sanda terjime işleriniň, eserleriniň neşir edilmegine uly ähmiýet berilýän ýurdumyzda neşirýat hem-de çaphana işini görkezýär. Sergide Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýäniň dünýä dillerine terjime edilmegi arkaly daşary ýurtlarda-da uly meşhurlyga eýe bolan eserleri hormatly orun eýeledi. Döwletimiziň durnukly ösüşine goşýan goşantlaryny ýyl-ýyldan artdyrýan türkmen işewürliginiň wekilleri dürli önümçilik pudaklarynda eýeleýän orunlaryny barha berkidýärler. Milli ykdysadyýetimizde bäsleşige ukyply hyzmataş hökmünde ornuny ymykly berkidýän Diýarymyzyň telekeçileri sergide alyp barýan işleriniň ugurlarynyň örän köpdürlüligini görkezýärler. Bu sergi Türkmenistanda eýýäm ýakyn wagtda ornaşdyrylyp bilinjek iň täze, örän gyzykly tehnologiýalar bilen tanyşmaga mümkinçilik berdi. Şeýle-de serginiň çäklerinde ajaýyp gölli halylar, owadan zergärçilik önümleri görkezilýär. Türkmen öndürijileriniň azyk önümlerem bu ýere gelenleriň ünsüni çekdi. Olaryň önümleri ýokary hil derejesi bilen sarp edijileriň arasynda meşhurdyr. Ýurdumyzyň bazarlaryndaky azyk bolçulygynyň şunuň ýaly görnüşleri bu ulgamdaky ykdysady özgertmeleriň many-mazmunyny açyp görkezýär. Şol özgertmeler döwlet Baştugumyz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan başa başlanyp, adamlaryň abadançylygyny üpjün etmäge, olaryň saglygyny goramaga gönükdirilendir. Bu önümleriň ählisiniň kabul edilen halkara ekologiýa hem-de estetiki talaplarynyň ölçeglerine laýyklykda gaplanyp, bezelendigini bellemek möhümdir. Şunuň ýaly gözden geçirilişiň her birini Aşgabadyň täzelenen görnüşde, täze sepgitlere tarap nobatdaky ädimini ätmek bilen garşylaýandygyny görkezmeginiň özboluşly manysy bar. Ýyl-ýyldan şeýle gadamlar barha batly, barha giň hem-de paýtagtymyzda amala aşyrylýan taslamalaryň gerimini has-da ullar. Sergi öz işini dowam edýär.
Şu gün hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi birinji köpugurly sergä gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Türkmenistan bilen öňden bäri hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirdi.
Mähriban Arkadagymyz, ilki bilen, Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stuart we Niklaus kompaniýalar toparynyň baş ýerine ýetiriji direktory, direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Ris bilen duşdy. Işewürlere duşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi hem-de Gahryman Arkadagymyzy giňden bellenilýän Aşgabat şäheriniň güni bilen gutladylar hem-de iň oňat arzuwlaryny aýtdylar. Söhbetdeşligiň barşynda döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýeti bellenildi, şol gatnaşyklarda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine aýratyn orun berilýär. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyz düýpli özgertmeler strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirip, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryna täjirçil tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna hem-de daşary ýurtlaryň oňat tejribelerini çekmäge, dünýäniň, şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdebaryjy wekilleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary öňe ilerletmäge aýratyn ähmiýet berýär. Işewürleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işewür toparlarynyň ýurdumyzyň döwlet we telekeçilik düzümleri bilen has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna ynanyşmak hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerinde ýola goýulýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geriminiň giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýändikleri barada aýdyp, geljek uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Myhmanlaryň belleýşi ýaly, Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi birinji halkara köpugurly sergisi oýlanyşykly maýa goýum syýasaty hem-de ägirt uly ykdysady we serişde kuwwatynyň bolmagy bilen birlikde, işewürligi üstünlikli alyp barmak üçin häzir Türkmenistanda hemme şertleriň döredilendiginiň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Şeýle hem Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary işewürler geňeşiniň işi, geljekde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça meýilnamalar ileri tutulýan ugurlarda özara gyzyklanma bildirilýän, hususan-da, energetika we maliýe ulgamlarynda, oba hojalygynda we sanly ulgam babatda sport ugry boýunça häzirki we geljek uly bilelikdäki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň ahyrynda mähriban Arkadagymyz hem-de amerikan işewürleri birek-birege hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgelerinde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler. Soňra hormatly Arkadagymyz Interbudmontaž gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petruk bilen duşuşdy. Söhbetdeşligiň barşynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamasy babatda özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Aşgabat şäheriniň gününiň baýramçylygyna hem-de Ak şäherim Aşgabat atly ýigrimi birinji köpugurly halkara sergisine gatnaşmaga gelen işewür duşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň netijeli gatnaşyklary alyp barmak üçin amatly maýa goýum ýagdaýy we hemme şertler döredilen geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmagy maksat edinýändigini tassyklady. Işe göre pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyzy hem-de hormatly Prezidentimizi Aşgabat şäheriniň güni bilen gutlady we berk jan saglyk, asylly işlerinde täze üstünlikler arzuw etdi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy. Şol gatnaşyklary paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny gurşap alýan we düzümleri toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga, öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de täzeçil çözgütleri işjeň ornaşdyrmaga gönükdirilen Türkmenistanda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady strategiýasy bilen şertlendirilendir. Işewür, senagat we raýat ugurly gurluşyklaryň dürli pudaklaryna ýöriteleşen Interbut-montaž gurluşyk assosiasiýasynyň täze, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaga gyzyklanýandygyny, we ähli tejribesini, mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny aýdyp, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge geljekde-de örän jogapkärçilikli çemeleşjekdigine ynandyrdy. Duşuşykdan soň myhman habarçymyza şeýle gürrüň berdi. Biz Aşgabatda bolup, şäheriň gününiň baýram edilmegine gatnaşýarys. Aşgabat owadan, özboluşly, täsin şäher. Bu ýere gelýänler ak mermerli Aşgabatda görýän gözelliklerine haýran galýarlar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny bu ajaýyp baýram, şäheriň güni bilen gutlamak isleýän. Baýram etmäge, görkezmäge köp zat bar. Men ýanym bilen elmydama Aşgabat şäheriniň suratlaryny alyp gezýän hem-de tanyşlama we dostlama görkezýän. Gahryman Arkadag bilen bolan duşuşykda men hormatly Prezidenti we Gahryman Arkadagy Aşgabat şäheriniň güni bilen gutladym hem-de berk jan saglyk, ruhubelentlik arzuw etdim. Biziň häzirki wagtda alyp barýan işlerimiziň barşy barada hem habar berdim. Sag boluň! Soňra hormatly Arkadagymyz Altkom maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşuşdy. Myhman hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, türkmen paýtagtynyň häzirki zaman okgunly ösýän şäheriň täsin nusgasydygyny, bu ýerde gözelligiň we amatlylygyň sazlaşykly utgaşýandygyny, öňdebaryjy binagarlyk gazanylanlaryň, inžener-tehniki pikiriň hem-de milli binagärligiň gadymy ýörelgeleriniň öz beýanyny tapandygyny aýtdy. Işewür ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi. Gahryman Arkadagymyz işewüre gutlaglary hem-de hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Altkom kompaniýasynyň toplan oňyn tejribesiniň bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde netijeli peýdalanylýandygyny belledi. Duşuşykda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Innowasiýa häsiýetli, bäsleşige ukyply ykdysadyýetiň döredilmeginiň iň gowy dünýä gazananlarynyň hem-de ýokary tehnologiýaly işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna esaslanýandygy bellenildi. Işewür Türkmenistanda netijeli işewürligi ýöretmek üçin ähli şertleriň döredilendigini belläp, Türkmenistanyň maýa goýum taýdan özüne çekijiligini hem-de dürli maksatly desgalaryň we ulag düzüminiň gurluşygynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, ol ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň köpri gurmak ugrunda türkmen hyzmatdaşlaryna toplan tejribelerini hödürlemäge taýýardygyny tassyklady. Duşuşykdan soň işewür habarçymyza şeýle gürrüň berdi. Bu gün biziň hormatly Arkadag bilen örän netijeli duşuşygymyz boldy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamasy babatda özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdyk. Bu gün Türkmenistanda uly baýramçylyk, Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Ak şäherim Aşgabat türkmen halkynyň kalbynyň, türkmen topragynyň päkliginiň, myhmansöýerliginiň we yrsgal-bereketiniň beýanydyr. Bu gün, nurana gün. Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, hormatly Arkadaga, ähli türkmen halkyna parahatçylyk, abadançylyk, ösüş, halkyň durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyny, şatlykly duýgulara beslenmegini arzuw edýän. Biziň kompaniýamyz köpri gurmakda-da uly tejribe toplady. Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli guralýan sergide biziň diwarlygymyzam görkezilýär. Men sergide diwarlyklary synladym. Hyzmatdaş kompaniýalarymyzyň mümkinçilikleri, täze teklipler bilen tanyşdym. Bi sergide dünýä derejesinde iň gowy gazanylanlar görkezilipdir. Çü gözden geçirişde görkezilen köp sanly taslamalaryň we tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň Aşgabat şäherini ösdürmegiň çäklerinde durmuşa geçiriljekdigine berk ynanýan. Sag boluň!
Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki umumybilim berýän orta mekdeplerde iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi ikinji okuw ýylynyň soňky jaň dabarasy geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhunda geçen dabaralar Halkyň Arkadagly zamanasy diýlip atlandyryldy. Olarda mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine gadam basýan ýaşlara ak ýol arzuw edildi.
Soňky jaň dabarasy mynasybetli paýtagtymyzdaky Garaşsyzlyk binasyna ter gülleseler goýuldy. Üstünlikli jemlenen okuw ýylynda orta mekdepleriň uçurymlary bolan ýaşlaryň müňlerçesi durmuş mekdebine sary ilkinji ädim ätdiler. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen soňky jaň dabaralarynda hormatly Prezidentimiziň orta mekdepleriň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine iberen Gutlagy ruhubelentlik bilen okaldy. Dabaralarda çykyş edenler ýygnananlary mähirli gutlap, milli bilim ulgamynyň hilini dünýä ülňülerine laýyk getirmegiň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini aýratyn nygtadylar. Şeýle aladalygyň çäklerinde sanly bilim ulgamyna geçmekde, öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmakda, ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdyn ösmegini, täze bilimleri özleşdirmegini, watançylygyň belent ruhunda terbiýelenmegini üpjün etmekde oňyn netijeler gazanyldy. Ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, şeýle-de daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryny durmuşa geçirmekde netijeli işler üstünlikli dowam etdirilýär. Dabaralarda bilim ulgamyny kämilleşdirmekde gazanylýan üstünlikleriň gözbaşynda duran Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyşly sözler aýdylyp, uçurymlara özbaşdak durmuşyň ak ýollarynda üstünlikler arzuw edildi. Mekdepleriň iň görelili uçurymlarynyň dabaraly ýagdaýda täze okuw ýylynda ilkinji gezek ak mekdepleriň bosagasyndan ätlejek bagtyýar körpelere bilimler dünýäsiniň altyn açaryny gowşurmaklary dabaralygyň täsirini artdyrdy. Dabaralygyň dowamynda okuwda has tapawutlanan uçurymlara ýadygärlik sowgatlar hem-de hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle ýatda galyjy pursatlaryň dowamy iki müň ýigrimi bir-iki müň ýigrimi ikinji okuw ýylynyň tamamlanýandygyny alamatlandyrýan soňky jaňyň owazyny utgaşdy. Mekdep okuwçylarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, milli tanslarynda Arkadagly Serdarymyzyň peşgeş beren bagtyýar durmuşy, beýik Garaşsyzlygymyz wasp edildi. Okatmagyň on iki ýyllyk maksatnamasyny geçirmegi, bilim-terbiýeçilik işgärlerinden täzeçe işlemegi talap edýär. Bu babatda olaň uly tejribeler toplandyklaryny belläp geçmek gerek. Dabaralarda medeniýet we sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlaryna-da uly orun berildi. Şol çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikleň waspy belentden ýetirildi. Dabaralarda çykyp geplänler Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylymly-bilimli, dürli hünärlerden baş çykarýan, milli medeniýetimizi sarpalap, däp-dessurlarymyza hormat goýýan, Sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, sport bilen yzygiderli meşgullanyp, beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil ýaşlary kemala getirmekde alnyp barylýan ägirt uly işler hakynda buýsanç bilen bellediler. Şeýle hem soňky jaň dabaralaryna çykyş edenler ençeme ýyl terbiýe, bilim alan ojaklary bolan ak mekdepler bilen hoşlaşýan uçurymlary bu günki baýramlary bilen gutlap, olara hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaş nesillerine bildirýän ynamyny ödemekde Ak ýol arzuw etdiler. Ak mekdepler bilen hoşlaşýan uçurymlaň, beýleki okuwçylaň gatnaşmaklarynda, şatlyk-şowhuna beslenip geçirilen soňky jaň dabaralarynda sungat ussatlarynyň, ýaş höwesjeňleň ýörite taýýarlan medeni çykyşlaryna giň orun berildi. Dabaralarda ýaňlanan aýdym-sazly çykyşlarda Arkadagly Serdarymyzyň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ýaş nesilleri barada edýän uly aladalary, her bir güni toý-baýrama beslenýän gözel Diýarymyz, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri, bagtyýar ýaşlyk giňden wasp edildi. Mekdep ýyllarynyň iň bir ýatda galyjy pursatlarynyň biri bolan Soňky jaň dabaralarynyň dowamynda ruhubelentlik bilen ýerine ýetirilen şowhunly çykyşlar hemmeleriň köňül kalbynda ýakymly duýgulary döretdi. Bu günki dabaralarda şatlykly pursatlar bilen ýaňlanan soňky jaň sesi hasam tolgundyryjy bolup, ol ak mekdepler bilen hoşlaşýan uçurymlarda ýatdan çykmajak ajaýyp duýgulary oýardy. Uçurymlaryň köpüsi eýýäm geljekki hünärini saýlamagy kesgitlediler. Olaryň öňünde köp ýollar açyldy. Olara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bolşy ýaly, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde-de bilimlerini dowam etmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň yzygiderli alyp barýan Esasy ýörelgesi Döwlet adam üçindir! diýen şygarda jemlenýän durmuş ugurly syýasatynyň netijesidir. Şol ýörelgäniň esasy ugurlary Watanymyzyň ösmegine, rowaçlanmagyna goşant goşmaga ukyply ösüp gelýän nesilleň saglygy, terbiýesi, bilimi hem-de ukyp-başarnyklaryny ýokarlandyrmak baradaky aladadan ybaratdyr.
Agşam ara paýtagtymyzdaky Aşgabat aýdym-saz merkezinde Aşgabat şägeriniň güni hem-de okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. Ýygnananlar hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna hem-de bilim işgärlerine iberen Gutlagyny üns bermek bilen diňlediler. Baýramçylyk dabara orta mekdepleriniň uçurymlarynyň mugallymlarynyň hem-de bilim işgärleriniň hormatyna guralýan dabaralaryň esasy merkezine öwrüldi. Soňky jaň dabarasynyň Aşgabat şägeriniň gününiň dabarasy bilen tutuşmagy has-da täsirli boldy. Bu ýerde Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Bilim, Medeniýet ministrlikleri, Aşgabat şägeriniň häkimligi tarapyndan uly baýramçylyk çäresi guraldy. Dabarada döwlet Baştutamymyzyň adyndan ýurdumyzyň has tapawutlanan uçurymlaryna dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylmagy dabaranyň şatlyk-şowhunyny arşa göterdi. Orta mekdepleriň uçurymlary döredilen şertler-mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde ussat ýerine ýetirijiler, estrada aýdymçylary hem-de halk bagşylary hoş howally aýdym-sazlaryň üsti bilen Arkadagly Serdarymyzyň halkymyzyň durmuş üpjünçiligini nazarlaýan beýik işlerini, mähriban Watanymyzy hem-de ajaýyp tebigatymyzy wasp etdiler. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, oň çäklerinden daşarda-da meşhurlyga eýe bolan folklor hem-de tans toparlary özleriniň özboluşly çykyşlary bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asylly ýörelgelerini, milli däp-dessurlaryny görkezdiler. Olaryň çykyşlary halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy bilen bir hatarda şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň giňden wagyz edilmeginde has-da ähmiýetli bolup durýar. Agşamyň sergin çagynda geçirilen baýramçylyk konsertine tomaşa edýänler artistleriň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän çykyşlaryna uly höwes bilen tomaşa etdiler. Olar Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwrüniň şanly wakalaryna şaýat bolmagyň özleri üçin belent bagtdygyny belläp, şeýle ajaýyplyklaryň eşretli zamananyň döredilendigi üçin hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.

Şeýle-de paýtagtymyzdaky Döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada geçirilen çäre orta mekdepleriň uçurymlarynyň, mugallymlaryň we bilim işgärleriniň hormatyna guralýan dabaralaryň ýerine öwrüldi. Bu konsertde gatnaşyjylar öz zehinlerini görkezip, baýramçylygyň şanyna täze döreden aýdym-saz eserlerini hödürlediler. Olaryň joşgunly çykyşlary halkymyzyň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny eýeleýän şanly sene mynasybetli guralýan dabaralaryň şowhunyny has artdyrdy. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm orny eýeleýän medeniýet we sungat işgärleri üçin aňrybaş mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň medeniýet hem-de sungat ussatlary zehinlerini görkezmekleri, döredijilik dünýäsini baýlaşdyrmaklary ugrunda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly Arkadagly Serdarymyza çuňňur hoşallyklaryny bildirip, öz öňlerinde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar. Soňky jaň dabarasy mynasybetli guralan medeni-köpçülikleýin çärede çykyş eden artistleriň, estradaçylaryň hem-de aýdymçylaryň, sazandalaryň täsirli çykyşlary olaryň ussatlygyndan habar berýär. Bu bolsa ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler mynasybetli guralýan medeni-köpçülikleýin çäreleriň belent ruha beslenmegini hem-de olaryň aýratyn täsirli bolmagyny üpjün edýär. Sungat ussatlary özleriniň joşgunly çykyşlary bilen Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän asylly işleriniň durmuş syýasatynyň waspyny ýetirdiler.
Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli giň gerimde ýaýbaňlandyrylan medeni-köpçülikleýin çäreler hem ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Dabaralar halkymyzyň asyrlaň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň, parahatçylygyň, dörejiligiň, dostlugyň we ynsanperwerligiň dabaralanýandygyny alamatlandyrdy. Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçirilen dabaralar, maslahatlar giň gerim bilen tapawutlandy. Belentden ýaňlanan aýdymlar şatlyk-şowhun çärelere özboluşly bezeg berdi. Medeni çäreler türkmen halkynyň belent ynsanperwer maksatlara ygrarlydygyny, milli mirasymyzy, hormatly Prezidentimiziň beýik özgertmeleri netijesinde ýetilen belent sepgitleri wasp etmekde aýratyn ähmiýetli boldy. Giň gerimdäki dabaralarda kuwwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol belent raýatlyga we watançylyga terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Bu bolsa çärelerde öz beýanyny tapdy. Dabaralara bezeg beren ajaýyp owdanlyk biziň her bir günümize mahsusdyr. Ol Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünliklere beslenmegi bilen berk baglanyşyklydyr. By arabaglanyşyk çärelerde aýdyň ýüze çykdy. Dabaralara mahsus bolan ruhubelentlik halkymyzyň mizemez agzybirligini, bütewüligini alamatlandyrýan ýokary ruhubelentlige beslenen aýdym-sazly dabaralar Watanymyzyň ähli babatda ösüşlere tarap ynamly barýandygynyň, hormatly Prezidentimiziň beýik özgertmeleriniň rowaçlyklara beslenýändiginiň özboluşly beýanyna öwrüldi. Aşgabat ösüşiň täze belentliklere tarap bedew wagt bilen ynamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şähergurluşyk, binagärlik maksatnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň bolşy ýaly, paýtagtymyzyňam durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösýändigini görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň möçberli taslamalar paýtagtymyzyň halkara ähmiýetli işewür duşuşyklaryň we dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe güneşli ülkämiziň baş şäheriniň hemmetaraplaýyn esasda ösdürilmegi, bu ýerde uzakmöhletleýin geljegi nazarlaýan taslamalaryň amala aşyrylmagy Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän iri möçberli şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň güni mynasybetli guralan aýdym-sazly çäreler mynasyp orna eýe bolýar. Şu gün paýtagtymyzda birnäçe günläp dowam eden Türkmen teatr sungaty atly teatr festiwaly öz işini tamamlady. Örän netijeli bolan festiwalyň ýapylyş dabarasynda oň ýeňijilerine degişli baýraklar gowşuryldy. Ozal habar berlişi ýaly, festiwal paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň teatrlarynyň, şeýle hem Döwlet sirkiniň artistlerini bir ýere jemledi. Festiwal ýurdumyzyň jemgyýetçilik-medeni durmuşynda şanly waka öwrülip, milli ruhy gymmatlyklaryň, parahatçylyk, hoşniýetlilik we döredijilik ýörelgeleriniň dowamat-dowamynyň aýdyň beýany boldy. Bu giň gerimli çäre netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde hem-de häzirki döwrüň derwaýys meselelerini çözmekde medeniýet diplomatiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň beýik parahatçylyk döredijilik wezipesini ýene bir gezek tassyklady. Festiwal maksatnamasy ýurdumyzyň esasy teatr toparlarynyň dürli görnüşli sahna oýunlaryny özünde jemledi. Şunda olaryň hemmesi Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban Watanymyzyň ykbaly we geljegi baradaky çuňňur many-mazmunly eserleriniň esasynda goýuldy. Festiwalda görkezilen sahna oýunlary artistleň ussatlygy, keşbleň özboluşlygy, mertebe, borç, söýgi, dostluk, ahlak päkligi ýaly gymmatlyklara ygrarlyk bilen tapawutlandy. Artistleň çykyşlary paýtagtymyzyň teatr sahnalarynda geçdi. Teatr toparlary tomaşaçylary ajaýyp aktýorlyk, režissýorlyk we edebi esas işleri bilen tanyşdyrdylar. Festiwalyň çäklerinde geçirilen maslahatlaryň we duşuşyklaryň dowamynda milli teatr sungatymyzyň häzirki zaman meýilleri we geljegi, oňa milli medeniýetimizi gorap saklamakda, ruhy mirasy geljekki nesillere ýetirmekde, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde eýeleýän orny ara alnyp maslahatlaşyldy. Festiwalyň maksatnamasynyň çäreleri türkmen halkynyň köpasyrlyk däplerine ýugruly, ähli sahna oýunlary köp sanly tomaşaçylaryň hoşallygyna mynasyp boldy. Olar bu gün hem türkmen teatr sungaty festiwalynyň ýapylyş dabarasyna gelip, artistleri mähirli garşyladylar. Ýurdumyzyň teatr sungatynyň meşhur wekilleri döwlet Baştutanymyza, festiwaly guraýjylara we ähli gatnaşyjylara hoşallyk sözleri bilen çykyş etdiler. Soňra döredijilik gözüňeçirilişiniň gatnaşyjylaryny sylaglamak dabarasy başlandy. Watan buýsanjy Jelaletdin Soltan sahna oýny üçin Baş drama teatrynyň topary birinji orna mynasyp boldy. Ikinji orny Nuhuň gämisi sahna oýny üçin Magtymguly adyndaky milli saz drama teatry eýeledi. Üçünji orny Türkmeniň ýoly atly sahna oýny bilen Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň artistleri mynasyp görüldi. Ýeňijilere Medeniýet ministrliginiň ýadygärlik kubogy hemem sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle hem iň gowy keşpler, iň gowy edebi esas, sazçylyk bezegi, režissýorlyk we edebi esas işleri ýaly ugurlarda ýeňijiler yglan edilip, olara diplomlar we sowgatlar gowşuryldy. Festiwalyň ähli gatnaşyjylaryna, şol sanda sahna oýunlaryna çykyş eden mekdep okuwçylaryna Hormat hatlary gowşuryldy. Dabaranyň ahyrynda sahnada hormatly Prezidentimize Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzda pajarlap ösýän parahatçylygy we dostlugy wasp edýän watansöýüjilik aýdymy ýaňlandy. Türkmen teatr sungaty festiwalyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edip, döwlet Baştutanymyza milli medeniýetimizi ösdürmek, ýurdumyzda döredijilik işi üçin ähli şertleri döretmek ugrunda edýän hemişelik aladasy üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň raýatynda we paýtagtymyz Aşgabatda ýigrimi bäşinji maýda sagat ýigriminden ýigrimi altynjy maýda sagat ýigrimi-ä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatyny üýtgäp berýän butlyk wagt ýaşýar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on dört, on dokuz gradus, gündizine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus. Kenarýaka etraplarynda on bäş, ýigrimi gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa gyryp, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine ýigrimi alty, otuz bir gradus maýyl bolar. Mary welaýatynda az-kem bultly howa alyp, demirgazyk günbatardan tizligi sekuntda dokuza on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa ejesine on dokuz, ýigrimi dört gradus, gündizine ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar.

Ýigrimi üç, ýigrimi sekiz gradus maýyl guraryn. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa gyryp, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda dokuz-on bir metre ýetýän şemal öwser. Howa gijäsine on dokuz-ýigrimi bir gradus, gündizine ýigrimi alty-ýigrimi sekiz gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň ýigrimi altysyna magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyny garşylaýar. Eziz watandaşlar, ýaz paslynda günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan alty göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläýjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz-burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýäs. Howpsuz bolan iki metr araçägi berjaý etmek, elleri arassa saklamak zerurdyr. Mähriban ildeşler, bulary berk berjaý etseňiz, Ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň eziz ilaşar.